Günlerimiz, ömürlerimize tünçe merjen dänesi deý düzülmelidir, söýgüde duýgular bolmaly inçe, çala galplyk etseň üzülmelidir. Essalawmaleýkim mähriban ildeşler! Jikme-jikde biziň bu günki temamyz söýgi barada. Halypalar hoş geldiňiz!
Hoş gördük, hoş gördük. Gowy tema bilen geldik bu gün. Eý söýgi bir adamzadyň bir iň gowy zatlarynyň biri-de şo barada syzlaşaýyl indi. Men sizi çagyrdyp durun. Söýgi diýip nämä düşünýäňiz halypalar? Soň bilen başlaýyl-le. Akşalipa sen bu temalarda has tejribeliräk sen sen başlasaň.
Has tejribeliräk diýenden ýalňyş düşünilmesin ýöne men şu wagt tema söýgi diýenden göni hakyky söýgini gürleşip boljak ýaşda mykak diýip oýladym ýöne dört erkek bolup söýgini gürleşende nähiliräk näme çykar bilemok ýöne Söýgini gowy taryplanam öňem erkek şahyrlarymyz okan nemedik görende ýöne edil söýgi diýende näme düşünýäň diýse meň şu wagt ony taryplap biljek sözüm ýok muka diýýän. Ýok taryplap oturma söýgi näme diýmek meselem söýgi diýende näme düşünýäň sen
şony aýt bize. Eý meň söýgi diýseler Birinji kelläme gyz gelýär gaýra şo normalny zatmykana? Bolmaz şom sizede şeýlemi? Eý o zatlar ýaşa baglymyka diýende.
Indi näçe ýaşda gyz gelmeli kelläňe ondan beýleki ýaşlarda nämeler gelmeli söýgi diýse meselem. Şoň nemesi ba on bäşden otuza çenli gyz gelmeli öýdýän söýgi diýlende. Eý göni gyz gelmeli. On bäş on bäş giç dämaý. Ýo goýsana beýdip girmesene söýgi her türli söýgi bar kesbiňe käriňe söýgi onnoň garşy jynsa söýgi onnoň diýeli tebigata söýgi şeýldämi Hawa ýöne neme diýýädä indi söýgi diýýän nemäniň şo sözüň Nämäni göz öňüňe getirýär diýen sorag Ataş halypamyz şu wagt şo gyz göz öňüňe getirilýär ýaş ýaşda ekeni mysal üçin. Her zadyň öz wagty barda.
Ataş halypa sen meň ýaňky sözüme näme üçin zat diýdiňä? Ol Mätäjiň goşgusynda da aýtýar-a, ol mäşimde gyzlar girip düýşüme diýer-ä, ol mäşden başlap girip başlaýar-a. Has irräkmikä diýip pikir edýärdim-de, onda adamdan adama garada azajyk üýtgän bolup biler. Indi men özüm barada aýtsam, Ataş şu wagt söýgi diýse, haýsy döwürdeligini aýtdy. Men, mysal üçin, ömrümiň halkyma bolan söýgi göz öňüne gelýän wagtynda.
Watana bolan söýgini iň gowy taryplan kim türkmen şahyrlaryndan? Ýadyňyza düşýärmi?
Seýdi dämi?
Hawa.
Watan üçin çykdym gyrat üstüne, Tä janym çykyňça dönmenem meýlem. Dikdir serim düşmän duşman astyna, Sylda ýatsa ganym galmanem meýlem diýýär. Seýdiniň kawamy tüjek ýallaýyzyny Öňüňde parski. Aw aw Ata Eý agam. indi ýaňy zat Akyş halypa aýtdy söýgi diýseň garşy jynsa bolan söýgi diýädä indi meselem günümizde bir dört bäş sanylaýyn jyns barda olaň haýsy garşy bolýa indi bize meselem haýsy bir birine garşy ony nädip bilmeli.
Sen şol özüň özüňdä bolsa şo garşy bolýarmy zat. Hum. Ybram ine men soraýynda indi men ýaňy halkymy söýýän diýdim bolin şu taýda Ataşyň söýgi düşünişi bilen meňki birazjyk üýtgeşikräk öýdýän. Meň söýgimde hökman garşysynda bir zat almasamam zyýany ýok. Şol nämäli bolmalymy iki taraply bolmalymy söýgi. Ýol iki taraply bolmasa ýöremeýär aglam. Söýgi diýeniň iki taraply bolmaly. Onda men halk halkymyzy men gowy görmesem mysal üçin men olary gowy görýän bolsam meňkini hem meselem ýok indi meselem aýtsaň garşy jynsy söýseň şolam seni söýmeli ýa-da meselem bir nahary söýseň şo seni doýurmaly ýa şo saňa lezzet bermeli dagy Hökman garşylygyndan bir zat almaly sen şoň bolmasa söýgini nädip neme etjek ony dowam etdirip bolmaýar aga. Men şu ýerde goşulamokda şuňa. Meň pikirimçe yşkyň iň gowusy platonik bolany sebäbi hemme zady beýniň aklyňny janlandyrýaňda ondan şoňa görä diňe gowy diňe gowa tarap gidýär. Realny bolsa ol eýýam garaşýan jogabyňy alyp bileňok, hemişe garaşýan reaksiýaňy alyp bileňok ýa-da top lewelda janlanan nokta. Şaly goýan gaýdan sözüň agyz memesine baýdyp geçýär. Terjimesi platonik diýýäniň näme bolýar? Daşyndan guwanmak bolýarmy? Daşyndan guwanmak, hawa-hawa, taryp daşyndan guwanmak bolýar. Gowy neme etdiň eýsem. Musa Ýusubyň nemesimi, tanşymy? Birem bar-a ýaňy diýseňiz-ä, ýaňy Ataş halypa diýdi-ä, bir wagtda dört-bäş adam söýüp bolýarmy diýip. Men şo, şo bir wagtda bir giden gelin gyz söýen bir şahyr tanaýan. Türklerden Nazym Hikmet Rant diýip, belki bilýänsiňiz. Şoň ömür, ömür beýanyny okadym welin bar-a. Moskwa gidýä birini gowerýä Pitere gidýä birini gowerýä Türkiýede ikisini gowerýä türmä çykýa o ýerde birini gowerýä Söýüp bilşiňe baglymyka diýän men hä şony okap şoňa düşündim. Adyň şu bar ýalňyş aýdan ýalak geldi maňa Nazym Hikmet Rak diýdiňmi? Ran näme? Nazym Hikmet Ran
Alla diýdiň näme? Äý nynasyna masyna zat edip durmaly öň nä sanyna zat edeli. Öýüňiz çekeli. Nazym hikmet näçe kişini söýüpdir onsoň.
Äý men ä bara belli bir wagtdan soň oýun edýäm ka diýip ugradym şu on bäşi geç ugransoň kän zat edip bilmedim.
Yo asyl şol ýöne meselem birden köp adamy söýüp bilýän adam Şu näçe güýçli bolsa şonça köp adamyny şo rwatda söýüp bilmelilämi bir adam meselem. Aý ol ýüregi giňdir bara ýüregi giň adam köp kişini neme edip bilýäda. Indi halypalar yşk bilen söýgiň arasynda tapawut barmy? Yşk başga zat diýýäler söýgi başga zat diýýäler buram Yşk urýamy adamy? Yşk başda uranda duýara goşgudada meselem. Eş şowara indi men şu temada şun ýaly düşünýän pikir edýän indi yşka hemme düşýädä bolsada indi ýaňy diýdik ýigrimili ýaşlarda diýdik ýöne öz şo yşka düşüp gören her kim şony dowam etdiribilenok şo yşkyny gowuşyp bilenok merd adama miýesser edýämika diýen meselem Durmuşda gaty azmyka diýýän. Eý men söýenim alyp bilmedim, aşyk bolanym alyp bilmedim diýýär-ä. Bolly alyp bileňokmy? Bolly sen myzzyldamaly däl tagam durmuşda hemme alyp bilenok ony. Şo miýesser bolup bilenok göni aşyk bolan zadyny, gyzyny ýa-da oglanyny. Şolar ýalymyka diýýän şu wagt men gowy nemetip bildimmi bilemok, Ýo ýöne ony Neme da Akyş halypa, nädip ýeňip geçmeli onsoň ol? Yzasy bar-da yşkyň. Yşkyň dermana wagt göni birinji witam nemesi. Näçe wagt meselem? Ol şo nemedişiňe bagly. Söýgi wulkanynyň şo ýüregiňdäki joşşuna bagly-da. Käbir adamlar gabyram düzeldip biler diýýäňmi? Gabyr ýöne bar-a, Edil yşk nemesini düzetýän bilemok kon küýküne düzetýä ýöne. Ha onda küýküni düzedýä.
Bolupdyr. Onda küýki temasynda birinji gabyrdan başlamaly bolýarsa. Küýki temasynam gürleşeris. Menem indi söýgi bilen yşkyň öz düşünişim näl tapady balyny aýdaýyn. Yşk bolanda hijem şol Arzuňa ýetip bilmeýäň. Arzuňa ýeten wagtyň eýýäm yşk şu taýda gutarýar. Ondan soň yzyny söýgi alyp çykmaly. Gysgaça şon ýaly düşün düşünýän meniň-ä özüm. Yşk başlangyç söýgi dowam diýäňdä ha? Hawa, hawa.
Yşk diňe bir taraplaýyn. Hijem şol dileýän zadyňa ýetip bileňok. He. Ýetäýen ýagdaýyňda yşk bölegi dynýadam. Aý, ýöne men seň beýik kesgitlemäňi çüýretjek nemelerim, mysallarym bar hany dowamynda, podkastyň Ýöne dowamynda. şol yşk başda uranda uçmajak bolsaň diýer-ä. Hawa. Aslynda şo yşk başda uranda uçsaň, şo ýaman erbet edýän eken wara. Şony aslynda uçmajak bolmaly şo başda uranda uçsaň ol gaty erbet edýär. Aý diňe ile masgara edýä iliň pikiri kän nemäňe däl bolsa. Piňňe däl bolsa uçsaň bolýa. Ýo indi şolýa yşk başda uranda uçsaň eýla beýla skrinşodyň zadyň çykyberýä diýä daga. Hawa şo iliň pikiri skrinşot. Nomeryň zadyň paýlaşýalar diýä. Hä hawa şo riskleri almaly bolýa da indi mert adam iş da sen mertler şoňa durup bilýän bolsaň başy uran wagty uçup. Uçmaly ondan. Skrinşotlar uçup başlan wagty durjak bolsaň uçdugyň däl onda. Şu yşk başda uranda uçsaň skrinşot bile bil uçmaly bolýaň diýýä dagy. Bot bile.
Ondan surat ýitip gidýär diýýäň garşyňdaka. Indi halypalar döwri üýtgetdä. Indi biz ýaly ýaşuly halypalaň döwründe gowy görýän bolsak, göni baryp men seni söýýän diýerdik-dä. Bu döwür bolsa Ilki diýýä, dos ýaly gürleşmeli diýýä, soňundan aýtmaly diýýä. O barada näme pikiriň seniň? Eý, şu döwür bar-a, meň pikirimçe, biz indi, biziň döwrümizem däl, bir biziň döwrümizdenem elli ýyl öňräk gowy mykar diýen. Iň aşyk bolmak üçin, yşk dünýäsi üçin. Sebäbi şo aşyk bolany görmek üçin ýa şo guýa suwa gelýänçä garaşmaly, Ýa-da pylan ýerde görmeli. Näçe köp gör nemese connection köp boldugyça bar-a şu yşk depir görýämka diýýän. Has her munt her sekunt habarlaşyp durdugyňça yşk deper görýän ýaly birhilek. Eý ýöne köne döwrüň adamlary indi şu hemme zatda tejribeli neme-da bizden has akyllyrak görýän sebäbi Öňki döwürde, meselem, garşy taraby şo tanajak bolsalar, bir gezek Zelýonnaga gitýärler, indi men Maryň gyrrynda. Zelýonnaga gidip, şo öňünde bir on minut görme-görüş, birem surata düşýärler, şonda tanaýarlar-da göni. Ýa öňünden beýdip dostlaşyp, gürleşip zat edip ýörenoklar. Göni on minutda maşgala urup gaýdýarlar-da. Soňky döwürde şol ýalakdy bolýan ýöne diýjek bolýan zadym, Meň soýesen soraýan esasy soragym şu wagt, meselem diýeli ýaşlar bir gyza ýazjak wagty aýdýar, Aý diýýär, gülmeýär, söýýän diýip ýazsam diýýär, men häzir diýýär, meňle gürleşmeýär diýip, ilki dost hökmünde garaýarlar-da, aý menden gorkar, nämedir, eýder, beýder diýip. E, şonuň ýaly bolup bilýär. Mysal üçin, Işiň bara, men soň ýazaryn-ow diýip, ilki dost hökmünde ýazýaň, onsoň gullukdaşyň ýaly. Dowam ediberýärem kähalatda. Durmuşda bu nemedenok, gönümel temany üýtgedip bolanok käwagt. Ol-a o sosial media bolany üçin şo ýöne öň meselem uniwersitete baran wagtyň käbir mu nemeler professorlar aýdýardy uni uniwersitet hem diplom berýär hem söýgi berýär diýip ýanýoldaş berýär diýip sebäbi şonda öz networgyňdan töweregiňden çykýardy o zatlar Ýöne eýýäm indi bu meseläň içine Instagram, sosial ulgamlar girip ugradygyça, indi ýaly soň gullukdaşa öwrülip gidýär, soň klasdaşa öwrülip gidýär. Ýa-dam biznes partnýor bolup biler. Garaz, näme, kä halatlarda garaşylan nämäni beren, rezultaty berenok garaz. Hawa, şu wagt meň kelläme bir gowy sorag geldi.

Ýa pida edýäň ýöne öwezine täze bir ömür alýaňa täze o ýoly goýup täze ýoldan ýöreňä. Ýo indi meselem diýä türk alsaň sen pida etýäň diýä diňe meselem da onnoň millete görä-de üýtgän bolmaly a kimiň pida etýänine. Men eşidenime türk alnaly o türke durmuşa çykylýa diýip eşitdim men eşidemde. Aý menä şoňa bary geçen ýyla çelda ýalan gürrüň şo diýädim ýöne indi türk alan türke durmuşa çykan oglan klasdaşlarym bolduda hawa bolup biler. Amma Şalypa sen näme pikir edýäň sen näme pida edýäň. Bärde bärde birazjyk asyl sorag siz yşk üçin nämede nämäni pida edersiňiz dälläm nämäni pida edip biljek Yşka duş duşduň. Bu nähili sorag bolýara? Mysal üçin yşk wa yşk wa. Hemme kişä şowur zady pida etmeýär. He hemmesine şowur näme diýilýä şowur bahany bereňok. Jumaşyň aýdyşy ýaly tutuş ömrüne beriljek yşk wa hisat edilmejek yşk wa ol nämä bagly buka diýän. Wah hiç zat edilmejek bolsa yşk bolgy bolmaz ala. Şoň şoň güýjüne baglymyka diýýän. Elbetde ýöne nemeda pida edip biljek zatlaryňam üýtgeýämika diýýän. Şol saňa ýaşatýan duýgular sebäpli. Halypalar indi bara internet ulgamynyň söýgä ýetiren täsiri barada gürleşäýeliň meselem käbir adam aýdýar Heý men niýe instagramda gördüm diýýär aşyk boldum diýýär soň swidanýa gitdim bolýum diýýär. Aglamadyk biada men näe instagramdaky gyza aşyk diýýän hakyky durmuşdaky aşyk däldi ýa bu arada näme pikir ediň.
Bir kino bar türklerde men entek özini görbilmedim on birazcık şoňa meňzeş zat bardy men saňa däl seň portrediňe aşyk diýýärdi şolam men o kinony görmeli şonda düşünermikam diýende. Birinji sada temany nämä getiresim gelýär meň indi sosial ulgamlaram üýtgeşik üýtgeşik instagramdaky bilen Twitterdäki şu başlaýan söýgi, yşk bir-birinden tapawutlymy? Mysal üçin, indi näme garalýar-da, daş keşbine däl-de, men pikirlerine aşyk diýip, şo zadyň has uly bir zatlygyny, has gowulygyny aýdyp geçýärler-dä hemme ýerde. Şonuň ýaly gürlenýär ol. Twitterde surat goýlanok, pikir ýazylýar-da diňe. Has adamyň pikirlerini görüp bolýar şo taýda. Şoň üçin tweet twitterden tapsaň has gowumy? Has gowy tanaýaňmy birini? Ýo indi twitterda-da diýýä ýöne. Ýazanlarynda diýýä indi men işlejek öz aýagymyň üstünde durjak zat diýip toý edensoňam öýde ýatyrlar diýýär aga Sen işlemeli diýip. Ondan kynna ol, olam kynna. Hemme sor ýaly däldir-ä bir on, on sanynda bir sanagy işleýändir ema. Aý indi sen onça pul çykaryp öýleneňsoň beýleki dokuzynyň olar ýaly däldigi saňa peýdasy ýok däl no. Ekrem twitterda şu ýalak bir neme bar ýa-da başga biriniň twidini göçürip ýazan bolsa başga biriniň pikirine aşyk bolup bolýada aýdýaňmy? Bolanok. Twitçiň twit göçürip şo mu alakasy? Hawa, indi men onda azjyk başgarak görýän ekenim. Men şu Twitter diýen zady ulanyp barak köp adamy şo bir pikir zat etdi. Koddan galdy. Meselem, aýdaly, Amanow diýen biri bar diýeli Twitterde. Şo diňe iki sany mowzuk gozgaýan ýaly kellämde. Onnoň Geldiýew diňe şu-şu iki tema girýär, galan zat şu. Kellämde şeýdip koddan galypdyr. Şolar meň üçin şondan başga tema açyp bilmejek ýaly. Ýöne Twitter Space goýda, goşda. Şondan soň wiý, bul adamlaryň başga zat hakda-da pikiri bar eken-ow aslynda. Gowy dost bolup boljak eken muň bilen zat diýenlerim köp boldy. Ýani gaýtam bar-a, aşyk bolmaga zeper berýän bolaýmasa Twitter. Eý, Indi şu wagt temamyz yşk bolýan indi ýarym sagat ýaly gürleşdik we diňe gyz gürleşdik daga. Waý näle gyz. Söýgi diýen zat diňe gyza garşy bamy ýani başga zatlary söýüp bilmeýämi adam. Adam başga zaty has gowy söýýä gaýtam. Sebäbi. Ýok indi meselem iň gowy görýän zadyň näme diýip sorasalar. Birinji üçlükde gyzam girer bol indi maňa meselem nahar girýär dagy esasy ýöne aýdaly şahyrlar zatlar bagşylar gyzy köp wasp edipdir onda watany wasp edenler bar welin indi nahary wasp eden ýokda meselem. Hum dogry ýaman gowy diýdiň şu wagtlaý şu söýgi diýilýän sözüň Bizdäki manysyny aslynda üýtgetdiler-de mediadakylar. Bagşylardy, şahyrlardy. Söýgi diýse şol diňe gyza bolan söýgi, gyza bolan söýgi diýip. Watana söýgi ýok, enä bolan söýgi ýok ýa-da başga söýgi ýok. Onuň bir hili adyny gowy görmege üýtgetdiler. Aslynda söýgini bir burça dirediler-dä şu wagt gynansagam.
Ýöne-şda-da ýeri gelende sorap galsak, gulluk etmedik adam Watany söýüp bilermi, meselem? Bilemok, ýöne Watany söýmek bar-a, meselem, öz kep-käriňi gowy ýerine ýetirmek eýýäm Watany söýmäge ýetikmi kaý diýýän, Watany söýüp şoňa söýgüňi görkezýän. Elbetde, muny nahar kowup bişirýän men Watany söýýän diýip bolmaz, ýöne kär hökmünde. Eý, boldy gyza git, giderlaý gyza. Bärden. Bärden çörek. Bärden çörek çykan. Çörek çykan o eken o.
Eee. Ene söýgüsi, çaga söýgüsi diýjek bolun, oradan-da bir muhabbet çykmaz ýöne. Eee, men bir sorag soraýyn onda, enäniň söýgüsi çagasyna dogry çyndanam nememi? Gar-garşylyksyzmy? Hiç zada garaşman şo söýgi görkezýärmi ene çagasyna? Durmuşda hiç zat garşylyksyz garşylyksyz däl ho. Indi mysal üçin nämäni garaşýa nämäniň külküline düşüpdir çagasyny söýende bir şony gürleşeliňle. Mährem mamka diýen o ýerde eýýäm söýgiň başga wersiýasy girýär meseläň içine. Hawa şo sözi men neme eşdesim geldi-de Akş indi şo mähir sözüni bunuň bir gysgajyk manysyny aýdaý.
Mähru Allatagalla tarapyn berlen, eý diýmegem dogrudyr, hemme zadam Allatagalla tarapyn berlen-de, duýgy şo garşylyksyz söýülýän, garşylyksyz söýülýän duýgy-da. Eýýäm söýgüde bolsa, eýýäm neme.
Onda şu wagt biziň şu elimizde üç sany söz bar. Mähir, Söýgi biram yşk. Ataş halypa o barada kän pikirini aýdanok, sebäbi ony. E men aýtdym-a yşk barada diýdim-ä şo başda uranyna uçmajak bolmaly esasy. A o näme üçin uçmajak bolmaly aha o skrinşot diýdiň a düşünipli.
Halypalaryny söýgi bar-a başga söýgülerem gürleşdik ene söýgüsinem gürleşdik watan söýgüsinem gürleşdik ýöne Söýgi esasy halkymyzyň ýa-da bir adamzadyň nemesinde bolan söýgüdi. Söýgi barada gürleşen wagtymyz näme diýilýär bu ilkinji söýgi diýip bir zat aýtýarlar. Ilkinji söýgi diýýär, ýatdan çykanok diýýär. Şo zatlara goşulýaňyzmy siz?
Ilkinji söýgi diýeňde ştaýda Nury Hudaýgulyýewa-da bir aýdyp geçeli. Salowmaleýkim agam, gowymy ýagdaýlar.

Eger ýadyňa düşenok bolsa entek ilkinji gezek söýüp görmedik bolup bilýäňmi? Aý, Aý, hawa, bıçaka daýaňam çenli aýdyp söýendir, geçdim. soň? Eee, näme bolmaly-la? Şol söýgiň seň üçin nähili möhüm? Şol ýalymka diýende, nämeleri pida edip bilersiň diýilýän ýerine gürleşdi-ä. Diýmek, kän söýmändir-dä? Söýgi üçin karýeradan näme edip geçip bolarmy? Aklyň bolsa geçmersiň ýöne bilýän geçenleri. Aklyň bolsa?

Azyrak söýen bolsaň unudarsyň ilkinji söýgi hijem unudylanok. Men şeýle jogap bereýin. Men ilkinji söýgimi hiç unutmadym sebäbi ikinji gezek söýüp görmedim. Haçan sen bu ilkinji söýgiňi haçan söýüp gördüň? Ömrüm boýunça dowam etdi. Bäh. Ýok.
Ýok. Haçan söýdüň? Näçe ýaşyňda? Şeý diýeýin.
Men ilkinji gezek söýüp göremde damçy ilýän döwürdi. O wagtam türkede wizasyz gidilýärdi. Ondan. Damça bolsa maý aýlary bolýada. Hawa hawa.
Ýo indi ýatdan çykmaz diýýäňiz gon men meselem ors mekdebe gitdimda birinji klasda. Üçünji klasa çen ors mekdebe gitdim ol indi orslydan köpüsi owadanda ondan. Köpüsini söýdümda haýsy birini ýatda saklaýynyň.
Sen göreniňi döýüp ýörsiň ýaly. Sen Nazym Hikmet tipinde da tipişki. Ýok ýok käbir adamlar şu söýgi bilen şu ýaňky duýgyny ýaman garýalar ikisi şo bir zat däldir. Şu ikinjiň ady näme onda ors mekdep bolup gidýämi oň ady. Edil edil men bärde ony neme edip biljek däl. kesgitläp at goýup biljek däl ony ýöne şol iki duýgy meňzeş dälmika diýende. Aslynda bar Emma ol ýalam seret türkmeni söýseň söýgi orsy söýseň näme şo orsça söýgi näme liboý bolýamy? Libow aw.
Lýubow dämi? Ýa familen me Lýubowmy?
Ýöne halypalar şu ýerde men bir teklip etjek bir zat size. Söýgi temasyny bara bir Aýal maşgalany, zenan maşgalanam podkastymyza çagyryp, soň bir gürleşeli muny. Sebäbi olarda belki başga duýulýandyr, başga şekilde garaýandyrlar bu tema. Ýo, sen pula bolan söýgini gürleşeli diýýäňmi?
Beýemdimi-how? Ýo, indi aýal maşgala boljak bolsa, şony gürleşmeli bolýas, sämi? Sen näme üçin diňe aşgabatly gelinleri gözüňde tutýaň, gelin-gyzlary? Eý şu aşgabatly gelinler diýdiňow ýalta bolýa diýýäler şolar çynmyka. Eý halypalar söýgi diýilýän zat bara mydama bagt getirýämi adama muny näme üçin soraýan bir aýdym bardy ol Maýmynam senden owadan diýip bara bilýäňmi şony. Hawa hawa item senden mylaýym diýip dowam edýär. Hawa Saňa nädip garalynym diýärin mekan şo gyza şol aýdymy ýazdyranam söýgüda. Ýok Hawa aslynda nädip. bary söýgi däldir oňa ýazdyran bergidir. Bergä düşen bolsa ýazdyraýmasa başga zat. Ýok oňa aslynda ýazdyran söýgi dälde başda şo zatlary etdiren söýgüdä inim ýaňky meň aýtýanymda ol şo başda uranda uçupdyrda yşk başda uranda soňam oturyp nalaýa men saňa nädip yrylydym diýip la. Ýör şol. Hawa, ştaýt ataş ýaman möhüm zat. Ýatlatdaý maňalaý. Şu başda uçman lälligini menem şu wagt akyl ýetirdim. Şu ýuwaşjadan nämerme, eliň ýüpüňi tanap diýilýärmi, tanabyňy göni eline zyňmaly däl. Ýuwaş-ýuwaşdan, ýogsam ýaňky uçuryp uçuraýmagy mümkin. Ýo meň ýa uçan dostlarym ba men edil olar ýala garanoklarda siz ýaly men ýa tanapym şonda bolsun diýä men ýa şeýdip söýjek diýä şeýdip söýjek durmuş meňki dämi diýä tanapym islänime berjek diýä onnoň menä mert garaýan olar ýaly her kim olar ýaly metip bilenok öýdýän. E ýo tanap diýende özüňiň kontrolyny diýjek bolmadymmy neme etmelmika diýän e bu Tanap su. diýýäniň sen amaş halypa ýüp dämi o gara ýüp zat bolýara. Hawa hawa hawa.
Ýo ol ýalňyş zat bolýadamy öliň eýýäm barda. Jylawyňy bermek manysynda däl aslynda meň barda diýenim. Suw howdany bar-a. Şony göz öňüňe getir. Şony aşyk bolan wagtyňyz şo suw howdanyny birden ýaryp, tutuşyna akydyp goýbermeli däl. Syzyp durmaly şol. Ýogsam problema. Soň gaty puşman etdirjek zatlara sebäp bolýar-da. Ýaňky gyzam şu sebäpden şol aýdymy düzmeli boldumyka diýýän-dä. Seň bir pikiriňmi ýa men şunça meselem durmuşda gördüm bir ondan köp söýen gördüm şondan netijä geldim diýip otyrňmy? Ýa şu Ýok men şu wagt neme etdim. Öz durmuş tejribäm bar elbetde azrak ýöne ýaňky aýdymy diňlände şoňa düşünip bolýar daraý. Dogry. Şu taýda näme, söýgiň zyýanlary barada gürleşdik, ýaňky aýdymy gürleşdik. Nämänem ýatdan çykarmadyň, Jally diýilýän kinoda bu barmen ýaşuly bardyr. Şoň Söýgi meni şeýdip taşlady diýýän epizodynam ýatdan çykarmaly däl. Hatda şol biziň edebi eser bolýar-da indi kinoda. Şolaň arasynda şu söýgini gowy tarypleýärmika diýýän şolam. Eý söýgi barada bara iň gowy kino nemedir ol hindi kino bardy türkmen telewideniýesindada görkezilýä ol sessi söýgi diýip bir hindi kino bar ýani söýgi adam lal adamyň dilini atýa atýada söýgi şon ýaly gaýdym aýdyp beren bolýar ogla ýani ol ýaly güýji olmasa ýöne gürläp oturanyň dilinem ýapyly. Ýaňy hindi kino diýdiň ol türklere görä bir söýgiň çyn bolmasy üçin diýä Hökman bir tarap garyp bolmaly bir tarabam baý bolmaly diýen sebäbi indi kinolarda şolar ýalykda şol esasy hakyky söýgiň şerti şol diýýä meselem bir orta gurpdan iki maşgaladan gyz oglan o hakyky söýgi diýip bolmaýa diýýä da oňa hökman biri garyp bolmaly onnuň Oglan baý bolsa meselem Range Rover diýip maşyn bar şony sürmeli. Hakyky söýgi bolmasy üçin. Hawa menem näme gözden geçirdim. Özem şo kinolarda meselem garyp tarap has gedem bolmaly näme göraly baýa görä. Hawa buram şoň ýaly agyrt ägirt söýgüler nemelerde holdinglerde ýadam indi uly uly jaýlarda ýaşalýan ýalak gelýä maňa. Hawa şo holdinglarda-da esasy Türkmenkam.
Şu holding diýýäniň daşy aýna uzyn jaýlar bolýar dälmi? Hawa hawa.
Siz türkmen kino ilýän ekeniňiz men türkmeniň söýgüsi diýende hemişe şu ýadyma düşýär meselem gyzlar pagta ýygyp ýör onsoň o işte bir oglanam şu aşyk bolýan oglan haýsy kinodygy ýadyma çynak şu wagt aý barýar lak atýar pagtadan gidip barýan gyzlara lak atýar şeý diýýär birini gowy görýär Ondan şo pagtygym galda, pagta maşynlary gelda indi pagta elde ýolanokda. Indem bir hille hakyky söýgem ýok ýaly bir hili. Ýok, sen biraz ýalňyşýaň neme, Akşa Lipa. Pagta ýygymdan soňky neme, zada geçdi, depdere geçdi. Ondan soň kakik söýgüler nädip döreýär, ýolda ýöräp barýaň. Biri birine degýärdenim şo hökman biriniň elinde kagyz bolýar.
Şolar ýere gaçýar, onnoň bir list iki bolup tutýarlar şo kakik söýgi bolup gidýär.
Türkmen kliplemizde bu mesele köp işlenen aslynda. Ýere gaçan listlerem dogry şahta şahadatnama ýa bank hasaby zat ýa näme diýýär. Edara bar. Indi şol uniwersitede zada dokument tabşyryp gelýän bolmalylar. E onda neme olaň portfeli ýokmyka? Näme üçin şony gujaklap gezýärler-aý? A indi şony hakyky sözden tapjak bolsaň. Hawa portfel almaly däl bolup biler. Şo elinden çykýan bolmaly-la bäş-alty sany kitap alyp şähere. Hawa. Ondan şo ýollaryň çatryk çatryk ýerräklerinde gezýän bolmaly olar. Elkitaply, Allajan şu gün yşkym tapaýyn diýip. Bu zat hökman kitap ýa-da depder bolmalymy ýa neme elli listlik A dört kagyz alsam hem bolýamy? Daş bolmaly däl, şu pytramaly. Ýa şol pytrar ýalak bolsa bolýar däl hökmi neme hökman dällami? Ýok ýok ýok ora gaty hem pytramaly däl gaty hem pytramaly kiň hem oturan wagtyň şony yzyňa toplaýabilmeli la gaty pytrasa-da bolanok.
Çommalyp oturaňda el ýeter ýerde bolmaly garaz. Hakyky söýgi oba hakykyrak bolmak üçin şu kagyzam boş bolmalyda bir zadyň kopiýasy zat dos has gowy bolýa.
Ýo biram Braşowa onnoň biram neme çykdy soňky döwürlaý ýagyşly gün el zontiksiz daşara çykýalar o daşara ýagyş ýagyp duranyny görüp dursuň zontigiňi alarsyňa o. Dogry.
Watan habarlarynda görülýär, Mary welaýatynda pylança göterim ýagyşly boljakdyr diýse, derrew taýýarlanyp, zontiklerinem alman, näme, domyň gapysynda garaşýarlar-da onda. Hawa, eli zontiklysam zontigem zyňyplar dedim. Hum. Ýöne bar-a, türkmenlerde iň köp diýýär, aşyk bolunýan ýer toýlar diýýär. Dogrumy şol? E, şol dogry.
Toýlar toý ulaşsyn diýýär-a, O toýdan o toýa neme ulaşýada ahyry toýlar şondan bolup biler hawa dogry. Hä ýaman hakyky şo sözüň onda düýbi şondan gelýän bolmalyda. Toýlar başga toýlara sebäp bolýanlygy sebäpli gurnalan bolmaly. E ýöne obada meselem toýda zatda bir birini göräýmeseň başga haçan görjegin. Pagta ýygymda. Indi pagta ýygymda mes polny soralp çykýarlar a. Diňe gözün görübem däl-la indi bir doly gör özüni görmeseň kyn-da.
Akş, men özüm owaly pagtygamam gördüm, owa toýlarynam gördüm. Ataş ýerde mamla. Ilki toýda görýäň, ýa-da mekdepde görensiň. Pagta ýygym şoň dowam edýän ýeri. Özem pagta ýygym neme däl-la. Has başga adamlaram ba, nätanyş ýüzlerem ba bolyn. Has gyzgalaňly geçýär garaz şo duýgy. Nemes köp. Näme diýilýär şoňa? Excitement has köp bolýar. Hmmm.
Onda siz şäherdäkileri söýgüň oraňok, hakyky söýgi ýöne başyna duş A ýok ýok ony diýjek bolamok men ol şäherlilerden şu wagt men özüme duşman ýasasym gelenok. Öňem duşmanym köp. Neme men özüm obaly bolanym üçin oba barada aýdyp berdimda.
Asyň ýeke tut meselesi näme üçin nirde peýda bolýar şu? Ýeke tut ol şol potrat ýerleriniň birazjyk çolarak ýerlerinde bolýar-da. Ýöne näme bolmaly? Pagta ýygylýan bolsa, hökman dynç alynýan ýerlerem bar-da indi. Pagta ýygym gidip durka dynç alnar, çaý-suw içilýän ýerler. Şondan has uzakda bir agaç bolýar. Ýöne oňam uzaklygy näme bolmaly? Hemara ýöräp gidip bilýän bolmaly, hemem bärde çaý-suw içip oturanlar şeýdip seredende, ol aňyrdaky ýeke tuduň düýbünde oturanlar kim-aý diýip, görüp, şony tanap bilmeliler, şo bir obanyň içem bolsa. Hä, şo ýerde biri bardygy belli bolmaly, ýöne kim, kimdigi belli bolmaly däl-dä. Aý, hawa, garaz, belli bolmasa-da zyýany ýok, ýöne ýöräp gidip bolýan uzaklykda, bir-ä, Hiç kim tanamal dal. E buram indi neme arada gürleşeliňmi? Söýgi iki kişiň arasynda diýella. Hä. Bir gyz, bir oglan. Ýöne şo bir gyzyň gapdalynda ýene birsan gyz bolýalaý hökman. Uff ana iň problema şo ýeri. kynlaşdyrýar şo. Olar neme-de däl, gaty bir işe ýaranogam diýip biljek däl, sebäbi ýaňky ýerde garawullap berýä, ýadam şol ýeke Tudyňa şana gidilende şony organizowat edýän zat şo bolýa aslynda. Şo beýleki gyz bolýn, ýöne käbir halatlarda şo aýaga-da çolaşýa. Şo barada-da.

Men-ä bar-a, şunda birinji hat ýazdy diýende ýadyma düşdi, men şo bir ýat, ýatlamam bilen dolaýyn şu sözlemiň aşagyny. Bö, klas, bir mekdepde klasdaşymy gowy görüpdim, özüm şoňa hat ýazdym. O-da hatam, neme, o, o gyzyňam ejesi zatdy. Mugallym ne mekdepde. Onnoň zat diýdi. Hat tutuldy. Nädip tutuldy bilemok. Şo gyza ýetýänçä eýýäm bir tutup mugallyma beripdir. Mugallymam geldi. Hemmäni oturtdy-da. Haty okady. Giýewbala gelibäri diýdi. Meni tagta çykardy. Begendim indi giýewbala diýensoň bar-a. Aý indi soňlugyna gowy plana giderik hak diýdim. Ýagny, gulagyň düýbüne bir şapbat berdi. Birinji şapbat ýadymda. Ondan soň ýadymda däl nädip o tagta süsdüreni zady. Ondan şondan soň goýdum men hat ýazma. Şondan soň gorkýan boldum. Haty goýdum. Garaşdym nämä çenli. Sosial ulgam çyksyn zat. Göni özüni alyp bolýan diýip. Şeýdip şeýdip oňa çenlem gulluk edip gitdi. Orta ýaş sendromy diýýärlerem bir zat diýýärlerem şonuýa bir zat barmyş indi.

Gowy söz ekeni. Dogry bolýa onda ikinji söýgülerini gözläp ýören erkek adamlaram ýazgarmak ýalňyş bolýa onda ýaňky nemeden ugur alsak sebäbi ol bir adamyň tebigatynda bar zat eken da aýdyp berşiňize görä adam gelindäki zat däl bolýada ol. Hawa, ol ýöne belli bir ýaşda, ýöne häzir gelip otuz ýaşynda gözläp dursa, ol birhilirak bolýar öýdýän, ol belli bir ýaşy bar öýdýän ol. Näçe ýaşlar aralygynda şony tebigy hadysa diýip hasap edip bolar? Emin iş, bu görä kyrk bäş-elliden soň bolýar öýdýän. Ýöne türkmen aýtýar bara kyrk döwsüň pyr kama diýýär ol ol ýöne käbir kişi üçin degişli däl öýdýän.
Ýo şo ýaş bara indi edil kyrk dämka diýen şu wagt ellä barandyr indi kyrk öň kyrk bolan bolup biler şu wagt azjyk süýşendir şol ýa ösdi da indi sigiz Jumaş nämä diýilýänmiş şu türkleriň ikinji bahar diýilýän zadymy şo. Ikinji bahar bolup biler a o.
Ikinji bahar diýen ikinjiň bahar bolmalymy ady.
Ýok, ikinji, adam diýýär, ikinji gezek diýýär, gül açýar diýýär. Şol belli bir ýaşdan soň. Meselem bar-a indi, adamyň diýýär, iň içinde galýan zat diýýär, söýgüni diýýär, aýdyp bilmezlik diýýär meselem. Ol nemäňem, Serdar Haýdarowyňam täze çykaran aýdymy bar-a, ýazylmajak goşgular diýýär-ä. Hawa, hawa, gaty gowy aýdym. Şonuň birini aýdybilmändir, muny hem şon ýakynda bolupdyr dagy, bolmasa näme şu ýazmasyna goşgy bilýäňmi? Mümkin, mümkin. Men şol aýdym gaty gynançly eken diýdim welin, Nemet araňyzda gülenler boldy, ýok bu tansiwalny aýdym diýip. Ýöne diýmek her kime ýaşatýan duýgular başga-da. Şo Hawa, sözleri menem eşdende. şo duýga aşyk, şol aýdyma aşyk boldum, ara goýup bilemok. Lupda.

Hemme zat açyk bolmaly. Biz hemme zady gürleşmeli diýilýär welin, ýöne aýdyp bilmezligem, aýtmazlygam gowy duýgymyka diýýän. Hum.
Ýöne aýdansoň garşylyk tapyp bilmezlik näme?
O-da täze tejribeleri öwredýär durmuşda. O soň gaýtam şol näme diýýär, garşylyk tapmaýaň-a, özüňi has kämilleşdirýäň. Başga ýollar, başga kanallar gözläp başlaýaň. Iň bolmanda ýatyp galandan atyp galmalymy ýa. Eee hawa ora öra şol. Eý gyzlary neme etmeň. Yrmagyň iň gowy ýoly näme şu wagt? Bemba diýdiler nämaý?
Näme? Bemba diýýälermi, bembe diýýälermi, ýa bembe?
O näme üçin ne gyzlar maşyna dama düşünenokko. Eý wara şu gyz urmak meselesi öň kyndy on ýyl öň wara ýöne indi bir hillek aňsatlaşdy ýalymyka diýen aňsatlaşan ýalymyka diýen.
Waý hahaw. Ol Arzu bilen şeý üýtgänok nädip aňsatlaşdaý. Şundan sebäpli eý öň meselem köp talaplary bolýady okan bolsun kesipli kärli bolsun Indi bar-a, okamagyň, diplomly bolmagyň hiç hili kän aýratynlygy ýokdugy belli boldy-a hemme zat. Gaty mälim bolup galdy-a indi. Şonuň üçin has nemiräk boldumyka diýen ugurtapyjylar çakgandyr ýa beýlekilerem hm ýaly.
Bilemok. Aňsatlaşdy. Pikiriňe goşulamok. Neme, Göni ýazyp, arkaýyn habarlaşyp bolýandygyna goşulýan. Indi sebäbi üçünji şahslara-da gerek ýok, hat ýazmagam gerekkä. Ýöne, neme, Aks, Şalypaň aýtýany okuwly bolsun näme zat diýer-ä. Indi erkeklerde-de

Ýaman gowy ýere nokat nokat goýduň Jumaş jan. Ýöne üç sözde örän ýerlikli edip jemlediň Jumaş halypa.
Şony täzeden gaýtalaýaly. Gowja, ykjamja, namazlyja diýýärler-dä. Hawa, boluň şol dört bolup hor bolup bir gezek aýdaýalyň. Hem diňleýjilerimiziňem has gowy ýadynda galar.

Hawa.
Sag boluň, berekella.
Eý meniň şu ýerde kelläm garyşdy. Namalyja bolan diňe ertirine okasa bolýamy ýa bäş wagtymy? Hol bolýa bolýa olar towar tamam bolýaňmy ýa ertirem? Hawa ýa-da esas sözlerini bilse-de bolýa how. Ýöne gowja diýýäniň gowjada indi owadan diýdiňdir ony ykjamja diýýäniň näme o taýda?
Ykjam zady ýaly. Ikisi hemme tarapdan ykjam ýaly. Ykjam diýýärler. Öýe zada gowy seredýär. Ady ýa ýitýä beýtýä buram. Fiziki taýdan ykjam zady ýaly-da.
Grot dolýadamy ýa-da ýalňyş söz-ä? Kompakt dolýadamy iňlisçesi? Eý şulaýam ol.

Eý, söýgi barada men däl-de, Mollanepes, Mätäji ýa-da Zelil gürlese has gowy bolarmyka diýen. Meň-ä dogrymy aýtsam, edebi dilim ýetenok. Sen bir zatlar okap beräý. Eý, meň okajak zadym-a ýok, ýöne neme, bu ismiçem dymma ýaman biçäýdäň aýdym bardy. Şoň bilenjem bärli. Söýgi ýoly kyndyr, garadyr, akdyr, şonda-da söýgi gowy zatdyr diýen. Berekella.
Aw malades. Sag boluň onda halypalar indiki bölümlerde görüşýänçek. Sag boluň.
Sag boluň sag oturyň.
Sizem özüňiziň üýtgeşik bir söýgi hekaýaňyz ba bolsa teswirlerde biz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Sag boluň.